Э, тагын бер чыгыш э, без инде бүген беренче тапкыр искә алган ачык университет турында безгә ленария сөйләшәк ленария муслимова э, сезгә аерым таныштырып тору кирәкмикән ленарияны барыбыз да белә дип саныйм

Ярый, э, тагын бер кат исегезгә төшерәм, бүгенге чыгышлар э, ютубта булачак, ютуб каналында э, һәрбер спикерның чыгышын аерым бер видео буларак эләчәкбез ала берсе. Сылтамалар менә бу порталлар берлегенең телеграм каналында һәм безнең телеграм чатларда булачак. Кемнәр

Риза булган өчен әле бик зур рәхмәт. Телеграм чатының сылтамасын Рауил әфәнде комментарийларга салды. Так. Интернет ресурсларын да кабатлады. YouTube канал әнә иң соңгы сылтама. Шуңа языла аласыз. Узган конференциянең чыгышларын да шунда күрергә була. Бу конференцияне беренче Монтаж, монтаж, монтаж бирергә. Данлаштырабыз. Алинария, әйдә хәзер сиңа сүз бирәм. Бүген Казан квест э, уены булды. Казанда мәктәпләр, районнар, бөтен балалар җыелды. Шуңа күрә шулай тыгызрак. Э, миңа монда сораулар да җибәрделәр. Әллә нинди теге конкретно гына сөйләп чыгам, име? Монда конкретно гына бөтен сарыгандыр инде. Ачык университет турында. Карагыз, ачык университет беренче иң беренче сүзе аның ачык, име? Шуңа күрә аның шуннан башлыйк. Ул махсус методларда куллана алырлык, шундый ресурс. Мәсәлән, кеше Хәзер бераз фикеремне җыям да, башка темага юнәлеп киттем. Гомумән мин бу теманы мөмкинлекләр һәм социаль мобильлек тигезлеген арттыру ысулы буларак дип алдым. Это, то есть про социальную мобильность. Бер җиде-сигез ел элек, әле яшьләр форумын Тәбрис Яруллин җитәкләгәндә, шундый уңайлы формат безгә тәкъдим итеп, Айрат Фәйзрахманов ярдәмендә Акыл фабрикасы шундый юнәлеш белем бирү воркшоплары уздыра башладык. Аны инде Казанда, Татарстанда башлап җибәрдек, регионнарга чыктык, шундый ук форматта Европа яшьләре форумы да узды. Һәм һәрбер акыл фабрикасы ул лекцияләр, түгәрәк өстәлләр, ми давыллары. Аңладык, шундый күп материал җыела һәм шушы акыл фабрикасында катнашучы кешеләр генә аны күрә һәм то есть жалко дип әйтимме инде шушындый актуаль бүгенге көндә чыккан информацияне үзебезнең анда егерме кеше арасында гына калдыру шуннан шушы форсат белән инде ике мең он сигезенче елда ике мең он тугызынчы елда ялгышмасам ачык университетка таба инде атладык аны башладык тарихтан тарих инде иң көчле нәрсә бүгенге көндә анда тарих мәдәният иктисад ораторлык төрле финанс белемнәре сүз сәнгате дин белеме буенча төрле юнәлешләрдә бүгенге көндә 24 курс язылды һәм Бу ачык университетның мәгънәсе нәрсәдә? Мәсәлән, кешегә кирәк э, тарих белеме, ул экскурсовод дип әйтик. Ул бит инде хәзер бүгенге көндә 5 еллык академ дәресләр алырлык аның э, вакыты да юк, һәрберсенең үз эше, гаиләсе, теге төпле белем алуда инде ул мәктәптән соң гадәттә урын ала. Шуңа күрә академ ниндидер белемнәр алырга кешенең вакыты җитми. Шуңа күрә э, безнең әлеге курсларның да э, плюслары э, ун мәсәлән ун дәрестән алып анда егерме дәрескә кадәр төрле лекцияләр бар төрле модульләр шундый кыска вакыт эчендә син үзеңнең квалификацияңне белемеңне күтәреп шушы юнәлешләрдә укып чыга аласың тел балалар тәрбияләү без һәрбер җирдә инде аны һаман сөйләп йөрибез мәсәлән милли хәрәкәткә яңа килгән кешеләр мәсәлән яшьләр инде кемгәдер 17 18 19 20 яшь бер лекция белән генә безнең чыгыш белән яшьләр форумы презентациясе белән кешенең башына ниндидер күп мәгълүматны безнеңчә фикерләргә өйрәтеп булмый һәм һәрвакыт шул яңа килгән кешеләргә без менә шушы курсларны кимендә өч дүрт белемне үзегезнең квалификациягезне күтәреп аннары әйдәгез безнең проектларга кушылыгыз дип шулай эшли башладык мәсәлән ул заманча мәдәният булсын бүгенге көндә нинди процесслар бара теге тукайның шүрәлесен генә мәктәптә укыган килеш ниндидер бүгенге көндә безнең дулкында булып шундый киң аудиторияны җәлеп итә алырлык яңа сулар белән проектлар ясавы җиңелрәк булсын өчен кешегә менә шу курсларны инде үзебездә тәкъдим итәбез Мин шулкадәр сикереп-сикереп сөйлим, фикерләремне, конечно, тутырып бетерә алмыйм.
Командада кемнәр бар, Ленария? Бар, бар командада.
Аның командасы шулкадәр искиткеч. Менә безне хаман бераз тәнкыйтьлиләр дә инде. Яшьләр форумы проектный эшкә бик күп игътибарын юнәлтә дип. Ә, мин уйлыйм, ну, бүгенге көндә, димәк, э, проект эшләү э, иң, значит, безне иң яхшы килеп чыкканы. Һәм менә шушы ачык университетны менеджерлар буларак алып баралар 20, 21, 25, максимум 28 яшьлек яшьләр. Чөнки алар менә шушы э, соңгы ничә ел дәвамында проектлар ясарга өйрәнеп, монда бит инде ачык университетны алып бару ул э, курсларны сөйләшү, кешеләрне табу. Э, һичшиксез курсларны билгеләгәндә без фикер алышабыз инде олырак кешеләр белән ул. Шул булсын Айрат Файзрахманов, анда Дамир абыйлар, төрле кешеләрдән ми давылларына тәҗрибәле кешеләрне кушабыз. Әмма ләкин менә шушы конкрет курсларны төшергәндә анда 4-5 кеше. Айтишниклар һәм безнең яшьләр форумы хәрәкәтендә булган яшьләр. Шушы проектларны инде теге баштан алып ахырга кадәр бөтен макетын язып, Кешеләрне контрольдә тотып, лекцияләрне төшереп, сайтка алар кереп җиткәнче, менә шундый яшь команда анда 4-5 кеше. Зөхрә Вилданова, бүгенге көндә ул хәзер Камал театрында эшли. Райнур Хасанов, ул безнең инде IT-проектлар буенча һәрвакыт яшьләр форумының координаторы Ачык университет платформасында ул бүгенге көндә менә ребрендинглар ясап яңа платформага чыгарды амиль нур бүгенге көндә ул голландиядә укый шәһәр шул урбанистика юнәлеше буенча шулай ук безнең актив егет мин һәм инде башкалар
курсларны кемнәр булдыра авторлар кемнәр Авторлар
нинди юнәлешкә карап, менә бүгенге көндә 24 курс чыкты һәм, мәсәлән, әгәр дә безгә тарих кирәк икән, без сорашабыз, кем менә шушы анда Әлфә табилар булсын, ул әдәбият. Һәм карарга тырышабыз инде кызык сөйли белгән, кызык фикерле кешеләрне шулай ук. мин урынлы булырмы бу минем әйтү юкмы чөнки бу бит инде әзрәк э, научпоп ягына юнәлтелгән теге кешегә инде ялкыс та булырга тиеш түгел в общем э, э, төрле академ белем алган кешеләрдән алып ниндидер тел хәрәкәтендә катнашкан кешеләргә кадәр Угу.
Тематикаларны кем сайлый?
Актуаль тема, без һәр вакыт әдәбият һәм тел юнәлешен янәштә тотырга тырышабыз. Бүгенге көндә ул дәүләт программасы ярдәмендә чыгарыла. Башта инде үз көчебез белән башладык, хәзер аны дәүләт программасы ярдәм итә. Күпмегә инде ул дәвам итер. Бүгенге көндә ул әйтик, дәүләт аның доноры. Әгәр дә без әлеге платформаны матур иттереп, э, то есть аудиториясын киңәйтеп, э, курсларны тагын да ничек әйтим, популярностен арттырсак, мин уйлыйм, ниндидер спонсорларны җәлеп итү форматына күчерү ягына таба без атлыйбыз. Рима, кем турында сорадың әле син соңгы сорау?
Кемнәр сайлый дидем. тематиканы э, кемнәр сайлый кем белән әдәбият һәрвакыт ул теге э, теге не константа булып бара дип әйтик бул ике юнәлеш э, бүгенге көндә актуаль булган мәсәлән анда график график дизайн актуаль иде ничәдер ел элек без шул темага төшердек татар телендә анда финанс грамоталык э, ничектер популяр булып китте бөтенесе дә курслар инвестициялар ясый башлады һәм татарның бит инде сезнең курсларыгыз мәсәлән финанслык грам, грамоталыгы буенча нәрсәдән аерыла дип сорыйлар любой курсны ютубта кабызып карый аласыз нигә без ачык университетка килергә тиеш чөнки Татарда ул бераз гына башкача тәрбиялә һәм тәрбия, тәрбия һәм акчага да мин уйлыйм караш безнең бераз үзенчәлекле. Әйтик бу шелковый путларны инде көлеп кенә әйтәм. Шуңа күрә без менә шушы татар менталитетын истә тотып та һәм шулай да шикләнмичә үзебезнең менталитет белән гомумән дөнья күләм киңлектә шундый лекцияләрне чыгарга тырыштык аннары шундый сорау курслар ничек төзелгән анда интерактив бармы теге менторлар бармы э, бер курс күпме дәвам итә һәм ничек сертификат алырга э, бу э, онлайн университеге любой другой дип әйтик университет шикелле анда лекторий форматлары бар тест форматлары Әгәр дә һәрбер модульны юнәлешкә кагылган тыңлап бетергәннән соң, сиңа алдагы лекция ачылмый, мәсәлән. Син бер лекцияне язып, икенче лекциягә күчә аласың автомат рәвешендә, син үзеңә киләсе адымнарны ача барасың инде. Бу теге һәрбер кеше һәрбер лекцияне инде укысын, үтсен өчен. Тестлар узып, аннары ул бөтен нәрсә онлайн форматта, ничектер кеше белән анда имтиханнар алу форматы юк. Һәрбер кеше үзлектә, тет-а-тет, компьютер белән берлектә, аннары инде заявка калдырып, без министрлык белән бердәмлектә, бу тегендидер рәхмәт хаты алу түгел, Бу квалификацияле сертификат, аның номерлары бар, ул э, базада кертелгән кәгазьләр. Шуңа күрә, э, әгәр дә инде укытучылыкка барганда да сез, мәсәлән, шушы сертификатны күрсәтә аласыз. Сезнең анда 10 сәгатьлек дәресләрегез бар икәнлеге турында. Бу мәгариф министрлыгы гаймы? Әйе. Э, һәм бу сертификатны кайда кулланырга була? Нинди проектларда, эштә, шәхси үсеш өчен?
Беренчедән кәгазьләр булуы ул бит инде теге модно булып китте име? Кемдә күбрәк курс, шул яхшырак. Шулай да хәзер э, миңа калса ул Ой, яшьләр шулай бик тиз ниндидер хөнәргә өйрәнә. Һәм без әгәр дә бераз шундый читкә чыгып китеп сөйләсәм, әле пандемия заманына кадәр вука дөньяда аны информацион дөнья дип атыйлар иде. Шушы киңлектә яшәдек соңгы 30-40 ел. Тиз информация, килеп җитә, үзгәрә. Хәзер менә пандемиядән соң Бани мир дөньясына без тукталдык. Бу инглиз теленнән алынган аббревиатуралар, то есть нелинейный, непостоянный, переменчивый мир. Мин нәрсә өчен моны әйтәм, бүгенге көндә ул 5 ел буе каядыр, бәлки синең шул кәгазь өчен утырган онлайн бөтенесе дә эшли, Миңа калса иң күбе монда белемнең объемный булуы һәм бик кыска вакыт эчендә үзеңә шул кадәр бу бит инде рефлексия аша узган белем мәсәлән без аны шулай ук кемдер аңа килгән кемдер үзенең тәҗрибәсендә мәсәлән тел университетыннан тарих университетыннан шулай ук укытучылар бүгенге көндә информация кайсысы актуаль, кайсы актуаль түгел, менә чөнки методикаларны үзгәртүе университетта бу җиңел эш түгел. Ә бу безнең ачык университет, шуңа күрә аның ул теге защиталар узып фгослар аша кергән информация түгел мында безнең әйтик бар место для маневра дип әйтим мин инде шуңа күрә нәкъ менә заманча белем алуга туры килгән миңа калса менә шу курслар нәрсә өчен алар кирәк инде менә шушы Өч ай шушы курсларны узуга багышласаң, миңа калса кеше э, үзенең менә мин социаль мобильность дигән сүзне шуңа алган идем ул бер социаль төркемнән башка төркемгә күчә алу дигән сүз бу кругозорны бик э, кешенең киңәйтү һәм карашын үзгәртү һәм без соңгы 10-15 ел дәвамында килгән ниндидер ачыклаган процессларга 3 ай эчендә килеп җитә алу. Чөнки безнең бар иде кайдадыр бәлки хаталар, кайдадыр импровизацияләр, кайдадыр эзләнүләр, Ә монда инде бу рефлексия аша чыгарылган һәм табылган һәм бар иде мин может бераз э, аңлашылмый сөйлим яңа татар төшенчәсе менә нәкъ яңа татар э, э, кешесенә әйтик менә роботка данные если загрузить миңа калса менә шушы курсларны узып ул иң кирәкле мәгълүматлы татар була безнең монда айтишниклар бар без киләсе ниләрнең берсен э, конференцияләрнең берсен теге ясалма интеллектка багышларга теләгән идек беренче булып э, бу ясалма интеллектны ачык университетка укырга кертеп җибәрергә кирәктер безнең монда э, сораулар бәйгесе дияргә була менә хәзер авыр сораулар буенча Фәрхәт җиңәрме, мин җиңәрме карарбыз. Фәрхәт сорый, милләт һәм милли тусовка белән кызыксынмаган кешеләрне үзенә ничек җәлеп итә ачык университет? Мондый максаты бармы дип сорый.
Рәхмәт, Фәрхәт. Хәзер уйлап җавап бирәм.
миңа уйламыйча жауап бирде да сәяхәткә килеп җиткәч уйлап жауап бирә кирәк мин уйлыйм примерларны үрнәкләрне менә үзем аша кемнәрне кемнәргә тәкъдим иткәнем бар һәм э, без һаман инде аны аудиториясе киң булмаса да шул кадәр э, бәрәкәтле аудитория һәм благодарный аудитория дип әйтәсем килә. Менә кайдадыр массово ниндидер чаралар оештырасың, әйме, сине анда ишетә минимум 1000 кеше. Ә кайдадыр менә шушы бер кеше һәм ул бер кешенең сыйфаты әйтеп бетергесез. Һәм менә аудиторияга килгәндә, Ничек җәлеп итергә? Монда бит инде бернинди дә милләтчелек юк, монда белем генә, Фәрхәт. Менә оратор буласың килә икән, тотасың да ораторлык осталыгын узасың. Юк, ул сорый, ничек җәлеп итә? Җәлеп итәргә максаты бармы шундый ачык университетның? Ул күбрәк маркетинг турында аңламыйча.
Менә безнең маркетинг буенча э, без э, әзрәк э, Авыррак, әгәр дә кемдер безгә ярдәм итә ала икән, без үзебезнең командага сезне җәлеп итәргә әзер. Чөнки ул шундый тәмле, дип әйтик, һәм шундый мәгънәле платформа, һәм аны шундый аз кеше белә. Шуңа күрә аның максаты җәлеп итү бөтенесендә. Э, ну, менә соңгы әйтик, әйдәгез, үрнәк, бер атна элек.

Атнасына бер тапкыр, бу татар теленә килгән бизнес өчен. Һәм мин моңа тоже шатландым. Аны кемдер татар телендә акча эшли ала икән, теге ак җәймә, ак юллар, пожалуйста дигәндәй. Шулай итеп, бу кыз инде сәхнәгә чыкты. Ихласлылыгы белән мине, конечно, инде бик Шундый миңа ошады. Һәм шулай ук заманч безнең әгәр дә сәхнәдә чыгыш ясыйсың килә икән, сиңа кызык безнең хәрәкәт, стиль активисты буларак бит инде үзен заявляет дигәндәй татарча үзенең страницаларын алып бара, рус кызы абсолютно. Менә шушы ачык университетта заманча татар мәдәниятен узырга мин аңа тәкъдим иттем. Ха, ул миңа скриннарын җибәрде WhatsAppта, уза башлаган. Нәрсә өчен мин моны сөйли башладым әле? Менә э, любой, ул бит инде милли җанлы кыз түгел, ул Анастасия Макарова.

Ой, озак җавап бирдем, гафу итегез. Ни, э, так, э, һәм татарлар булмаганнар күпме катнаша, ди. Анастасия Макаровадан башка укучылар бармы, андый статистика бармы? Ә менә статистиканы без чыгарырбыз, әле э, сайтның, платформаның яңартылганнан соң Райнур цифрларын чыгармаган. Мин уйлыйм, универ нокта татар менә шушындый фишкаларын язып чыгарырбыз. Мин теге хәзер уйлап әйтеп тормыйм, Ә, бу кызык аудиториясе күпме икән? Мин аны үземә язып алам бу сорауны. Ә, ярый. Ә, бик шәп универ татар сылтамасын куям. Ә, шундый бер кызык күзәтү яз булганга микән? Яки шундый бер нигә җитәбезме? И тапка җитәбезме проектлар үсешендә? Бик күп проектлар үзләренең сайтларын яңарта. Менә Айнурдан ишеттем ул сүзне, Белем Рудан ишеттем ул сүзне, безнең Скайтат яңарта, Универ Татар яңарта, ни, сайтлар яңара. Бу минемчә бик шәп күренеш, чөнки проектлар яши дигән сүз. Ленария, рәхмәт сиңа бик зур. Сораулар биреп бетердек ахры.